Gudde Moien, Madame Minister, léif Membere vun Natur an Ëmwelt. Virun allem wëll ech emol ufänken, Iech alleguer nach e glécklecht neit Joer 2022 ze wënschen an an dësen Zäiten natierlech, wéi all Joers, awer dëst Joer méi eng gutt Gesondheet an deenen nächste Méint, an den nächste Joren. Natur an Ëmwelt huet virun zwee Joer 100 Joer kritt an ech mengen, datt esou eng Neijooschusprooch ëmmer de richtege Moment ass, ze kucke wou sti mer. An ech wollt dëst Joer ufänke ganz laang zréckkucken. 1962 huet d'Rachel Carson e Buch erausginn, Silent Spring, wou et eis deemools schonn drop higewisen huet, datt wa mer esou virufuere mat Chemie, mat Medikamenter, mat all deem wat mer esou produzéieren a schlécken an an d'Natur abreeden, datt et eis dann iergendwann eng Kéier ze schnell geet. Dat war 1962, dat si 60 Joer hier, wou u sech deen éischte Warnschuss komm ass, datt mer esou net kënne virufueren. Duerno koum dann 1972 de Club of Rome, deen déi Publikatioun gemat huet vun enger ganzer Rei Wëssenschaftler, Die Grenzen des Wachstums. déi kloer gewisen hunn, dass wa mer esou viru fueren, dass eis Ressourcë séier verbraucht sinn, dass mer wäit iwwert eis Capacitéiten, déi de Planéit eis gëtt, liewen an dass mer eise Foussofdrock, deen ekologesche Foussofdrock, mussen zréckfueren. Iwwregens, dat si 50 Joer schonn hier, wou déi eis och gewarnt hunn. Dann dauert et bis 1992. 1992 huet d'EU wierklech weltwäit eng Virreiderroll gespillt an deem, datt déi Habitat-Richtlinn komm ass, déi gesot huet, esou vill Prozent vun eisen Territoirë sollen ënner Naturschutz gestallt sinn. Dat sinn dofir dat Joer 2022 réckbléckend dat 30 Joer hier. An dat selwecht Joer ass och déi grouss Konferenz zu Rio gewiescht, déi grouss Ëmweltkonferenz, wourophin dann eng COP 26 zum Klima, eng COP 15, déi dëst Joer ass, zur Biodiversitéit, entstanen ass. A wann ech dann zréckkucken, wat ass alles geschitt an deene 60, an deene 50, an deenen 30 Joer, da muss ech soen, si mer awer enttäuscht, wou mer haut stinn. Mir sinn haut confrontéiert mat dräi grouse Krisen. Dat ass d'Gesondheetskris, déi menger Ansicht no awer an een, zwee, dräi Joer gemeeschtert ass. Mee dat sinn déi zwou aner grouss Krisen, do gesinn ech awer méi schwaarz. Dat ass d'Klimakris an dat ass d'Kris vum Aarteverloscht. D'Klimakris, wéi gesot, war d'lescht Joer eng Cop 26. Schonn eleng dat seet vill, 26 Mol eng grouss Konferenz fir eist Klima ze retten, a mer hunn nach net villes Opweises. 15 Mol treffen elo all oder d'ganz Welt sech fir den Aarteverloscht opzehalen, d'Biodiversitéit, déi ëmmer méi verschwënnt. Dat weist, dass mer vill, vill diskutéieren, dass mer vill Konferenzen, Reuniounen maachen, an d'Resultat ass awer e bësse moer. Ech mengen also, dass mer net nëmme fënnef vir zwielef stinn, mee dass mer schonn zwielef Auer hunn an dass et héich Zäit gëtt, dass mer elo konkret ginn. D'Wëssenschaftler weisen eis vill, vill, vill Méiglechkeeten, déi et ze realiséiere sinn, déi méiglech haut scho sinn. Mir mussen et just maachen. an net hanner Discoursen, hanner Konferenzen, hanner grouss Pabeiere verstoppen, mee Décisiounen huelen a se och schnell, schnell ëmsetzen. Ech denken, dass virun allem am Beräich Klima viles, viles méiglech ass, dass mer am Kader vun erneierbaren Energië vill Méiglechkeeten hunn. Photovoltaik ass fir mech ee vun de ganz wichtige Créneauen, wou mer och schnell kënne reagéieren. An net nëmme Subsiden, héich Subside gi fir Elektromobilitéit ze fërderen, mee virun allem awer och Subside gi fir dass mer produzéieren, Photovoltaïksanlagen op déi sëllegen Diech, déi mer do rëmmer hunn, dropsetzen, dass mer fir d'éischt parallel zumindest och den nohaltege Stroum produzéieren, dee mer mat der Elektromobilitéit elo nach méi consomméieren. der aner Säit gëtt et de Volet vun dem Aarteverloscht, Biodiversitéit, wat en enorm wichtege Volet ass, dee mer ganz dacks vermëssen oder iwwerhaapt net drun denken. Ech denken awer, dass virun allem déi Corona-Pandemie eis nobruet hunn, wéi wichteg et ass, dass mer eng flott, eng interessant, eng gesond, eng propper Natur ronderëm eis hunn, wou mer och vill Villecher, vill Aarte, vill Päipeleke, fir nëmmen déi ze nennen, ronderëm eis hunn. An dat hëlleft eis och, niewent den. gesondheetleche Problemer, déi de Covid 19 eis bruet huet, och déi psychesch Problemer, dee Stress, fir deen ofzefiederen. Ech denken also, datt et elo ass, no 60 Joer, wou mer gewarnt gi sinn, no 50 Joer, wou mer gewarnt gi sinn, no 30 Joer, wou Rio gestart huet, datt mer haut sinn op engem Punkt, fir net méi nach laang ze diskutéieren, mee datt mer et sollen upaken. Dofir, léif Nolauschterinnen, Nolauschterer, komm mir maachen eppes, komm mir schaffen, komm mir realiséieren dat, anstatt dass mer eis nach laang Joeren hannert Diskussiounen an Iwwerleeunge verstoppen, mir kommen mam Pak net un. Mir wäerten als Natur an Ëmwelt all Energie hannendrusetzen, fir dass et schnell, dass et konkret um Terrain virugeet. Dat hu mer bis elo gemat. Mir stinn hei am Naturschutzgebitt Bongert-Altenhofen, dee gréissten zesummenhängende Bongert, dee mer fäerdegbruet hunn ënner Schutz ze stellen. Ech denken, dass et wichteg ass, dass mer esou konkret Moosnamen hunn. A wa mer Natura 2000 Gebitter hei am Land hunn, da kann et net sinn, datt mer dee Status, dee Schutzstatus, deen dorop läit oder op Naturschutzgebitter, datt mer dee séier iwwer d'Kopp geheien, wann et heescht, mir brauchen nach eng Ëmgehungsstrooss. Dat kann et net sinn. Mir mussen aner Iwwerleeunge maachen. Mir musse méi nohalteg Iwwerleeunge maachen. Mir mussen och de Fleeschkonsum reduzéieren. Mir mussen an der Landwirtschaft vill méi nohalteg ginn, Biolandwirtschaft fërderen. Et ginn eng Hellen, Hellewull Méiglechkeeten an Initiativen, déi kënne geholl ginn. Dofir, wéi gesot, léif Nolauschterinnen, Nolauschterer, komm mir maache se haut an net eréischt moar. Merci.